Helo, Athro MM sy yma a dwi'n recordo hwn o'r stiwdio adref. Nawr, mae llawer o wythnosau gyda ni nawr ble dwi ddim yn mynd i fod yn yr ysgol. So felly, dyma'ch prosiect ar gyfer gwaith unigol. Prosiect trefnu parti. Ie, yeah, i chi'n mynd i fod yn trefnu parti, parti adeg y Nadolig. Ac yn y wers yma, i chi mynd i gwneud bach o ymchwil. So, mlaen â ni. Nawr, yn Google Classroom, mae gyda ni hwn fan hyn. Trefnu prosiect blwyddyn 7, trefnu parti nadolig. Ac os chi'n edrych fan hyn, mae hwn yn mynd ddweud i chi pob beth fydd angen i chi gwneud. A falle fyddai'n gosod y fideo hyn fan hyn i chi edrych eto. Nawr, dyma beth mae angen i chi creu. Mae angen i chi creu um, map meddwl ar gyfer ymchwilio parti nadolig. Nawr, bydd angen i chi ymchwilio lleoliad ar gyfer eich parti, um, ar lwyo, sef y bwyd a'r diod, yr adloniant, um, falle bag anreg, os ych chi â parti special, a wedyn unrhyw beth arall hefyd. Nawr, y meini prawf llwyddiant fydd yn gyntaf gorffen yr map meddwl. Yr ail maen prawf fydd um, y fformato, sut mae fe'n edrych. A wedyn y trydydd maen prawf llwyddiant fydd cywirdeb i iaith. Nawr, wrth gwrs, mae ansawdd yr ymchwil yn bwysig hefyd. So, bant â ni a draw nawr i'r template sydd lawr fan hyn. Bydd angen chi gwneud y gwaith ar y template, so fi'n gallu gweld e. Insert, a beth ni'n mynd i wneud nawr Ni'n mynd i gwasgu text box ac yn y canol ni'n mynd i ysgrifennu mewn trefnu parti. So, clic ar bwtwm dde llygoden ac wedyn tipio mewn trefnu parti nadolig. Trefnu Parti. Nadolig. Nawr beth dwi'n mynd i wneud, dwi yn mynd i canoli hwn. So fi'n mynd i uwcholeuo fe. Ac wedyn os fi'n clicio fan hyn, dwi yn gallu canoli, sef rhoi rhywbeth yn y canol. Ac beth dwi'n mynd i gwneud wedyn ydy dwi'n mynd i rhoi bocs o gwmpas hwn. So os fi'n clicio ar borders, fi'n gallu dewis border weight ac hefyd fi'n gallu dewis border colour hefyd. Fi'n cadw fe yn ddi. A beth gallai ei wneud yw llenwi hwnna mewn gyda lliw hefyd. Nawr mae hwn i gyd yn fformatio, newid ffordd mae fe'n edrych. A beth gallen ni wneud hefyd yw uwcholeuo hwnna i gyd, a falle gallen ni mynd a newid y ffont. Ond os chi yn newid y ffont, newch yn siŵr bod chi'n defnyddio ffont fydd yn gallu cael uh, i ddarllen yn hawdd. So, trefnu parti nadolig. So, y peth cyntaf mae angen i ni edrych yw yr lleoliad, ble chi'n mynd i cynnal y parti. So, ewn ni lan fan hyn, a clicio ni ar y text box eto a wedyn teipio, me, teipio ni mewn lleoliad. So o'n i'n... Nawr, mae hwn yn dod allan o'r bocs cynta. So beth dwi yn mynd i wneud, dwi'n mynd i wneud yn siŵr bod fi'n rhoi border o gwmpas hwnna ar ôl canoli fe. Ac eto, dwi'n mynd dewis yr un un a fi wedi dewis lawr fan hyn. Ond y tro yma, dwi'n mynd i lliwio'r bocs mewn, chi'n gweld, fill colour, lliw gwahanol, lliw ysgaf sy'n mynd i darllen, a mae'r lleoliad gyda ni fan hyn. Nawr, dwi eisiau cysylltu'r ddau blwch na gyda'i gilydd, so fi'n de dewis y line tool fan hyn. So fi'n clicio ar y line tool, a gallai clicio o fan hyn i fyna a gallwch chi gweld llinell. Na, fi'n mynd i newid lliw y llinell na i ddi, so mae fe yn glir. Bydd llinell a wedi newid, lliw y llinell yn ddi, pwynt 2, a wedyn lliw y llinell yn ddi, a mae hwnna fyna gyda fi. Nawr, lleoliad. Dyma ble yr dref neu ydych chi'n mynd i cael e mewn um, tŷ bwyta, mae fe lan i chi, ond mae angen i chi wneud bach o ymchwil nawr. So dyma beth dwi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i fynd â'r lleoliad na, os mae wedi cael ei fformat o barod, mynd gwasgu control C, A wedyn control V i pesto fe. A wedyn fi'n mynd i wneud un arall fan hyn. Ac beth dwi'n mynd i wneud hyn nawr, yn lle cael y lleoliad, fi'n mynd i teipio mewn fan hyn, clwb, clwb, rygbi. Nawr, mae hwnna gyda chi. Dwi'n mynd i rhoi llinell yn ymuno'r lleoliad gyda'r clwb rygbi. Ac wedyn beth dwi'n mynd i wneud nawr ydy copio hwnna ac wedyn gludo fe eto Ble arall gallwn ni cael yr parti yma? So gallai i roi'r bocs lan fan hyn, a gallai i feddwl, wel, ble arall gallai cael y parti? Um, neu'r pentre. Nawr, beth gallwch chi wneud, wrth gwrs, ydy Cofiwch i fformato rhain i fe, achos mae hwnna bach yn denig gyda fi fan hyn, so gallwn ni clicio ar hwnna lawr fan hyn, a jyst wneud e bach fwy trwchus, a falle newid y lliw fyna. Ac eto, yr un peth, bydd angen rhoi llinell o fan hyn i fyna, cario ymlaen i fformato, cario ymlaen i newid y lliw, Right, so mae neuadd pentre gyda ni. So, ble arall gallwch chi cael eich parti nadolig chi? Beth am um, yr sglefrwrddio? Uh, neu gallwch chi cael parti mewn trwy tu bwyta? Mae e lan i chi nawr beth i chi'n gwneud. Nawr, ar ôl y lleoliad, i ni mynd i ddew dewis yr, y bwyd a'r diod. So os ni'n mynd nôl i'r Google Classroom, gallwch chi gweld ni'n galw hwnna yn arlwyo, arlwyo. So ewn ni nôl i fan hyn, ac wedyn dewiswn ni, chi'n gweld dwi ddim yn gwneud y bocsys hyn nawr, dwi jyst yn copio gludo, A dwi'n mynd i paso fe mlaen i fan hyn. A dwi'n mynd i galw hwnna yn arlwyo. Nawr, mae e yn mynd yn bach yn araf gyda fi achos dwi'n recordio'r sgrin ar yr un pryd a mae'r cyfrifiadur hyn bach yn araf. Ond chi'n gallu gweld pa mor hawdd yw hwn i wneud. Nawr, achos mae hwn yn categori gwahanol, dwi yn mynd i newid y lliw i rhywbeth arall. So, falle newid y lliw i hwn, a cofio ymuno fe lan fan hyn. So, Mae mor hawdd â 'na. Nawr, beth mae angen i chi gwneud wedyn, ar ôl i chi uh, mynd mewn i fan hyn, i chi'n jyst mynd i adeiladu hwn lan ar fwy o wybodaeth i chi'n rhoi ar y map meddwl hyn gore gyd. So, falle yn y clwb rygbi, ffeindiwch allan beth fydd cost falle y bwyd. So, na, dim cost y bwyd, cost um, llogi'r ystafell. So gallwch chi glido fan hyn a gallwch chi tipio mewn fan hyn rhywbeth fel y cost. So i fi mynd mewn i fan hyn, delay beth sydd gyda fi fan hyn a wedyn tipio mewn cost. Um, os dwi wedi ffindio mas beth yw'r cost, gallai ni just teipio mewn y uh, pris fan hyn. Okay? So mae hwn nawr yn hollol pen agored i chi. Chi'n gallu gweld uh, beth dwi'n gwneud. Mae gyda fi yn y canol trefnu partyn dolyg. Wedyn lleoliad, arlwyo, adloniant, Bag! Um, bag! Uh, bag, bag, bag. Beth o'n i wedi dweud? Fi ddim yn cofio. Bag. Bag anreg, ie, yeah, fel gift bag. A wedyn, unrhyw beth arall i chi sy'n rhoi lawr. So'r fwy o wybodaeth i chi'n rhoi ar hwn, gore gyd. Nawr, does, mae rhaid i chi just rhoi geiriau, gallech chi roi lluniau mewn na hefyd. Mae fe'n hollol lan i chi. Okay? So, mae gyda chi wythnos nawr i creu map meddwl hyn am syniadau ar gyfer eich, eich um, parti nadolig. So, hwyl am nawr. Nawr, cofiwch, rhowch y bysedd lan, y bawd lan, gwasgwch y gloch, mae'n bwysig iawn bod chi'n dilyn fi nawr, ac hefyd cofiwch hoffi a rhoi unrhyw sylwad ar y gwaelod. Mae sylwadau ar agor ar y gwaelod hefyd. Nawr, os mae gyda chi unrhyw broblem gyda hwn, wedyn, hei, um, ma, dyna pa mae'r sylwadau yna ar y gwaelod. Oce? Okay? So, hwyl am nawr. Ac hefyd, hefyd, os ych chi'n ffeindio hwn yn hawdd, bydd